Яңа атнабызны башлап җибәрдек. Бүген бәйрәм көне, әйме? Безнең кичә бит инде Бәйрәм бүгенгә күченде. Әйе, бүгенгә күченде.
Безнең кичә нинди бәйрәм? Россия көне. Россия көне иде, дуслар. 12 июнь Россия көне. Иң мөһиме, илебездә тынычлык булсын. Әйе. Йә, нәрсә турында фикер алышабыз? Гөрләп сабан туйлар узды дип әйтеп узыйк, әйме? Сабан туйлар вакыты әле һаман дәвам итә. дәвам итә.
Ә, бу бүгенге атнада, бу көндә- атна- бу атнада безнең шәһәрләрдә булачак инде. Алла бирса.
Болай авылларда, районнарда булды. 11-е, 12-се, әйме? Шулай, әйе. Синеңчә ничектер әйме, менә миңа үземә авыл сабан туйлары күпкә күңеллерәк, кызыграк уза кебек. Казан Якынрак. Әйе, Ул Казан якын. сабан туйларына мин чыгарга да яратмыйм чыкканым да юк ушым китми э, нәрсәгә нәрсә дип әйтмәкче булам авыллык авылныкында авылныкында җан бар җанлы сабан бәйрәме э, русча әйткәндә тагын отыр душевный бәйрәм әйме менә шуңа күрә ул якынрак ә шәһәрнеке ул ни өчен генә теге галочка өчен генә ясалган ул менә шәһәр сабан туенда бар халык бер агым белән башта бер якка бара, аннан каядыр борыла да икенче икенче якка тагы шул ук агып китә кебек. Менә син шушы агым белән барасың, барасың теге арттан чөнки итеп итеп баралар сине. Барыбер авыл сабан туена кайтып ничектер күңел тарта иде. Җан җан ял итә. Монда ана күршене ята, аунап ята иде. Юк инде бездә андый күршеләр юк. Юк, аунап ятсыннар, ул бит ни сыман теге ә, бизәге сыман аңлыйсыңмы сабан туеның бизәге кебек Әйе, чалынып просто аягына чалынып ягылган үзе белмейм белмейм сорарга кирәк үзеннән тугызынчы июнь көне әле онысын безнең ә, татарстаныбызның гына түгел рәсәебезнең иң яшь шәһәренә җиде ел тулды да куйды Әлеге шәһәрнең исемен кемнән без беләбез, ул заманча исем Иннополис дип атала. Әйе.
Мин кызык өчен дип әйтим инде, юри генә шәһәрләр исемлеген, яни яшь шәһәрләр исемлеген карап чыктым әйме. Нәрсәләр бар анда? Карыйк әле. Нинди шәһәрләр бар әйме? Самые молодые города. Мурино бар, Кудрово бар, болар э, не, Ленинград өлкәсеннән. Иннополис бар менә өченче урында. Магаз бар. Монда бар хат Пакачи, Ак Идел дә бар, Башкортстан Республикасыннан. Ләкин кара әле, аларга бит инде күптәннән әллә 30, әллә 50, әллә 40 яшь бит инде бу шәһәрләргә. Ләкин алар не, э, яшь шәһәрләр исемлегенә керәләр. Ә Иннополисыбызга ни бары Җиде генә. Һәм бу шәһәр, менә бу шәһәрләр арасында иң заманчасы. Инфраструктурага, инфраструктурага ни кагылышлыйлар. Аңа ни бары җиде яшь, ә димәк, алга таба әле үсәсе, үзгәрәсе, зураясы һәм һәм тагын да заманчалашасы. Беләсең нәрсә, минемчә, ул барыбер Казанга кушылачак кайчан да булса. Бар монда ни уйлар. Теге урысларда беләсеңме шундый матур әйтем бар, поживем, увидим. Ә син сиздеңме соң әле? Син сиздеңме соң әле? Безнең Казанда барча Макдональдслар ябылган. Һәм тагы бер э, шундый хәбәр укыдым. Моннан соң Россиядәге барлык Макдональдсларда вкусно и точка дип аталачак. Тәмле.
Һәм нокта. Бетте китте.
Әйе. Яратам, бетте китте. Вкусно и точка.
Мә. Ничек сиңа бу ис? Юк, юк, юк, юк. Сәер имән читер. Вкусно и точка. Мин каршы бу исемгә гомумән Макдоналдс. Ул бер ни нидән булырга тиеш. Беләсең, бер сүздән. Ике сүздән торырга тиеш түгел. Беләсеңме ничек менә? Бәлкем татар татарлаштырсак без аны, әйме? Менә кара, мак, әйме, мак бит инде, әйме, мак танчык дип кушарга буладыр, әйме? Чөнки не мактаналар теге үзенең ризыклары белән тәмле. Мак тәп булсын, белмим. Бу юри өчен генә. Мак лакова. Менә белмим без инде, менә миңа да бик үк ошамый. Ничектер менә бу вкусный и точка янына теге элеккеге совет чорындагы столовыйларның бер эмблемасы була торган, и бит кашык белән вилка, мен шуны куясы килә. Неужели безнең Казанда шул хәтле креатив кешеләр яши? Ничек инде берәр нормаль исем таба алмадың? Моны бит казанлылар хәл итми. Моны бит Рәсәй хәл итә. Безгә казанлыларга бирсәләр. Аңлашыла, әйе, әйе, Рәсәй күләмендә мин бит исемдә буталып торам. Без сезгә креатив формада нәрсә дә булса чыгарыр идек, бирер идек сезгә яңа исем. Мәсәлән, белмим, мактанчы, мактанчы. Shell ягулык станцияләре челтәре Россиядә эшчәнлеген T-Boil бренды атамасын алып дәвам итәчәк. Компания инде ребрендинг эшләрен башлаган, дип хәбәр ителә. T-Boil ул фин бренды, 1934 елда булдырылган һәм тармакта иң эре оешмалардан булып санала. Минитексту.

сосиска в тесте дигән әйберсе тәмле ипи ипи ян теге ипие бүленеп эченә ниндидер шундый тәмле сосиска салалар әйе юк тукта әле син ул нидә дә ирбиста да шундый тәмле бар әйе горчичный соуслар салып кит моннан менә ирбиснең кофесы тәмле ә боларның нишләптер менә шул кофесы да тәмле тегеләрнеке дә тәмле боларныкы да тәмле һәм ягулыгы не сыйфатлы шул ни дисәгез дә менә моннан соң ул бүгеннән түгел инде иртәгәдәндер берсе көннәндер Тибойл дип аталачак хәзер.
Ә менә син бит инде безнең хәзер әле генә ягулык салу станцияләре турында сүз башладың, әйме? Минем дә бу темага кагылышлы бер шундый фикер алышу темасы бар дип әйтик инде, әйме? Безнең республикабызда Татарстанда электромобильләр, электроавтомобильләр өчен 118 зарядка станциясе ачылачак икән. Менә шул. Кары районнар дип әйтмәгән әле. Ә менә 2024 елга, әйме, тагын 2 елдан соң дигән сүз бит инде ул. Гомумән Татарстан күләмендә шундый 174 зарядка станциясе булырга тиеш ди. Яра ачырлар аны. Бездә электромобильләр шул хәтле күпме? Менә мин дә шуны сорамакчы идем. Кем җитештерә микән? Шуны бездә гомумән хотя бы унау бар микән Казанда? Менә аны ачмыйча, әйме? Гадәти бензин бәясен төшерсеннәр иде лучше. Менә теге станцияләр төзелешенә киткән акчан бәрабәренә. Әйме? Әз генә генә ягулыкны арзан айтсалар.
Һәм сабан туйлар темасын дәвам иттереп. Шуның белән башладык, шуның белән йомгаклыйбыз. Йомгаклыйбыз. Мин онтылган, коллегам ярдәм итте миңа. 19 июнь җәмәгать кадерле э, казан халкы э, башкала кунакларыбыз 19 июнь казаныбызда шәһәр сабантуе казанның үзәк сабантуе дип әйтәләр аны шулай он тугызы була бит әйме казанда әйе он тугызынчы июнь бу атнадан менә баштарак э, тапшыруыбыз башында авыл сабантуе күпкә күңеллерәк дип сөйләсәк тә сезнең барчагызны да хөрмәтле кунаклар казан сабантуена чакырып калабыз быелгысы Узган елларга караганда шәбрәк узачак, дигән хәбәр бар чөнки. Ел саен шулай дип әйтәләр.
Һәм чыннан да шулай микән ул? Ел саен тагын матуррак микән? Тагын да купшырак микән? Куәтлерәк микән? Кем белә микән? Безгә язырсыз әле, яме?
Сабан туйларын үткәргәч. Мин соңгы сабан кайчан, тукта, кайчан гүләйт иттем мин соңгы сабан? Син кайчан гүләйт иттең менә Казанныкында? Барганым юк дим ич. Ә, гомумән барган юкмы? дим?
Юк, юратмыйм мин.
Мин бер ике тапкыр булган бардыр, һәм соңгысында, һәм бу бу кайчан булды? 2006 елда булды бу. Бәттә шикәр, имә. 2006 елда хәзер безнең. Барып кайт әле син быел. Сөйләргә сүзең бар. Әнә шунда күрешербез, алайса. Ассаламу алейкум.
Саулыгыз.